Abono nsia de hyema mɛma mo nyinaa dwo ɛma mo akɔ aba ɛde ba Asanteman kasa fidie wɔ ha ɛne ɛnso akyiri pɔ mmiɛnsa ɛso. Ɛberɛ aso sɛ ɔman yi mu nsɛm kakra yɛn nsa aka ne aboaboa ano asɛm o. Sɛ kaseɛ no yɛde bɛsom mo. Na anwummerɛ yi, nsɛm bi a wobɛteɛ wɔ kaseɛ mu ne sɛ. Natural, Land Natural Resources eh, Minister ne nsɛm a ɔde abɛto dwa ɛtwa mu a wɔkyerɛ sɛ apeati kwan no wɔsu frɛ ɔmanfoɔ nyinaa sɛ yɛmfa yɛn ho mmɛdwoe. International Energy Conference bi ɛrekɔ so ama Ghana Mampanin His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo de nsɛm bi ato dwa wɔ mu. Right Honourable Bagbin ɛnɛ da yi de ato mmarahyɛbadwafoɔ anim sɛ mo a mofrɛ no Fada oo Fada no ɛnɛ da yi yɛntwa so. Agyaagyfoɔ nkabɔmu kuo kyerɛ mu a wɔde Owura Sasu anaasɛ Sosu Zafi rekɔpue mu wɔ ɛyɛ committee bi anim anaasɛ General Legal Council anim wɔ nsɛm bi a wɔaka de agu wɔn ho fi ho. Saa nso na Soame Garages ɛnnɛ da yi wɔn nso resu frɛ Soame SMA no sɛ wɔmmɛhwɛ na sotɔɔs a esisi nkwankyɛn nyinaa wonyiyi mfiri hɔ. Same re-registration exercise dwumadi a ɛrekɔ so ɛnnɛ da yi aka ho bi ama sɛ bi yɛn nuanom a wɔadi dɛm kakra, wɔde nsɛm bi abɛto dwa akyerɛ mu sɛ ɛnfeeva wɔn nti mpanyimfoɔ nyɛ biribi mfa wɔn ho. Na n'ano ada valantine a yɛdiiɛ no ɛnam so ma nkwanhyia ahodoɔ pii esisii yɛ. Adesoman ma nsɛm afoforɔ bi ka ho na abɛ te sɛ anwummerɛ nnɔnsia kaseɛ wɔ Asanteman kasa fidie wɔ ha ne nso akyirepɔ mmiɛnsa so. Na seɛ ka ho ɛneɛ mfa mma KFM Musical Centre, wɔn asɔ yɛ aseɛ anwummerɛ nnua de kaseɛ yi resom mo. Wo pɛ microphone, speakers, drums, combos, keyboard ne deɛ ɛkeka ho nyinaa ɛfa ne mfidie ahodoɔ deɛ a, bɔpi wɔn asoɛeɛ. Wɔwɔ Kumasi Adum, Presence Runabout, afei nso Mɛkɔ Mfantempɔn no so wɔ Nkorabata no bi wɔ hɔ. Afei nso, mantam dunsia no nyinaa mu no, wɔato wɔn nkorabata no apete. Ɛno nti, kɔ na kɔgye mfidie papa na fa di wo dwuma. Zero two zero seven one six four three four five anaa zero five four eight three six six eight one three. Afei nso, ɛyɛ Yesu Ayɛawie Mobile Phones. Wɔn nso se bɛgye fon papa na ɛkasa mu. No ɔkyerɛkyerɛ bi a ɛneɛ wo yɛ na mente wo nka hello wo hwan nie kasa yie na afei wo de kyɛ sɛ to speaker nkɔmɔ bi ɛni sɛ obi ti bi kura mpo a no wɔte kɔ yesu ayɛ awie mobile phone shop na kɔgye phone papa na saa haw wei nyina ɛte wom twa phone sɛ firi UK deɛ ɔmo nko a aka kye ɛna mɛkanfo ɛde ama wo kumasi kedi atia opsit kumasi zoo main gate no kɔ na ne ɔmo ɛni nsawɔsoɔ ɛyɛ 0245 771 666 enyuma koyi adaroma. na yɛde kaseɛ yi resom mo. Akenkanfoɔ yɛ me, Akua Ofosu-Hima Watson. Mene. Nsoroma Nana Yaakwa-Nadu Yiadom.

anaasɛ ɛrekɔ ntoabɔ wɔ aman ahodoɔ so, na ɛno mu na dwumadie bi akɔ so, na ɛyɛ International Energy Conference. Ɛno mu na manpanin de nsɛm bi ato dwa akyerɛ mu sɛ ɛnnɛ yi no, ɛyɛ a na ɛyɛ no nwanwa pa ara, na ɔsan di ho yaw. Afei nso, ɛnyɛ ade pa sɛ aman yi a akɔ anim na wɔafa wɔn ntampa afira no, ɛnnɛ yi bɔ adeɛ mu nneɛma a wɔde atwa wɔn ho ahyia no, wɔntumi mfa nyɛ biribi, na wɔato no agyaagyaamu, na saa nneɛma no nyinaa resɛe kwa. Wɔse ɛwɔ Twɛdi a mpo Nyankoropɔn nimdeɛ mu no ɛna ɔde saa nneɛma no dom yɛn, sɛ gold, diamond, ɛne timber ne ho nneɛma no, Nyame nimdeɛ mu na ɔde dom yɛn sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ɛde abɔ ɔman no ho bra. Nti sɛ ɔman bi akɔ anim na ɔse ɔno deɛ ɔnhia saa nneɛma no wɔ n'abrabɔ mu a ɔde bɛbɔ ne ho bra a, na ɛyɛ no nwanwa yie paa. Nti wɔsrɛ sɛ aman ahodoɔ a sɛbia wɔn fo sɛ wɔn nsa aso wɔn akyi adwareɛ no, ɛmma wɔn nyi wɔn ani mfiri saa nneɛma no so, wɔn nka wɔn ho nkɔ ho na wɔmfa nni dwuma sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata.

Onipa a ɔkasaa yei yɛ Ghana Mampanyin His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo Addo. Ɔma ma yɛtoa anwummerɛ kaseɛbɔ no so de ama ma ɔtɔ so aduonu na ɔyɛ ne kɛseɛ bi to ama Ghana na kyerɛ sɛ nkorɔfo ko a wɔwɔ apiati na ɛnam soɔ ma ɔyɛ ne yi to wɔn na ɛwɔ saa ɔyɛ ne yi a ɛto wɔn mu yi ɛnam so ama Land and Natural Resources Minister Wotwaa fan bi de too hɔnom. Ɛno na ɛnnɛ da yi wosu de frɛ ɔmanfoɔ nyinaa sɛ fan yi a wɔatwa de ato wei ɔmanfoɔ mmra na wɔmmɛboa. Ɛnneɛ sɛ mɛkae ɔmanfoɔ kakra a ɛyɛ adwumakuo a yɛfrɛ wɔn sɛ Magazine. Wɔde Dynaman ato kaa mu na ɛnam soɔ ma ɛde nkwanhyia kɛseɛ sii wɔ Apiatie a ɛnam so ma nkwadaa ne mpanimfoɔ ne binom a ɛkeka ho nyinaa hwere wɔn nkwa na nnyapadeɛ bebree nso sɛeeɛ. Ɛno na ɛnam so ma ɛnnɛ da yi Onimuonyamfoɔ Samuel Gyinapɔ Nsɛm a wɔde ato dwa rekyerɛ mu a wɔkyerɛ sɛ obi ka a anaasɛ wo nua ho ka a, na kyerɛ sɛ wo nso wo ho aka. Ɛno nti na wɔbɛsrɛ ɔmanfoɔ sɛ wɔn nso so mmɛyɛ wɔn mmoa, na kyerɛ sɛ sika a yɛretuatua no wɔn nso mfa bi mmra sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ama Apiati kuro no yɛatumi akyekyere. It should be as they say in our local parlance a Yibima kind of fund and obiara ntua bi, little donations here and there.

Ɛnne a yɛkɔtie yɛ yi yɛ ɔsoafo a wɔhyɛ nsase na afei ɔba adeɛ nsa no nnwuma so onimonyamfoɔ Samuel Gyinapɔ. Wɔde nsɛm yi too nsɛnkyerɛfoɔ anim wɔ abere a wɔde sika botene ɛyɛ 20,000 Ghana cedis ɛkɔkɔtoo apiati fa no mu.
Yɛkɔ nsɛm foforɔ mu deɛ a, ɛneɛ na naano demonstration ɛkɔɔ soɔ, ɛyɛ yɛntua demo no a ɛkɔɔ so wɔ Nkranpumpuni mantam mu a NDC amanyɔkuo no na na ɛdi anim no. Wɔgu so ara yɛ ɔyɛkyerɛ no ara, ɛnna yɛn nsɛntwerɛfoɔ de nsa ayi yɛn microphones ne yɛn kamera gyinagyina mpanimfoɔ a na ɛdi anim no anim kyerɛ mu sɛ, Papa, ɛnnɛ demonstration yi a moyɛ yi koraa mpo no, ne nkɔfabae ne sɛn? Nsɛm bɛn koraa na mobɛka ama no afa afidie yi so ato mampanyin? Sɛn nti a moreyɛ demonstration? Deɛn nti koraa na nnɛ yi moreyɛ? Na ɛno na wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ e-levy no a wɔpɛ sɛ wɔfa kuntunu ase. anaasɛ wɔfa kwan bi so akyinkyini ade sɛn Ghanafoɔ kuo mu no, ɛno nti na wɔyɛ demonstration na wɔato ne din sɛ yɛntua demo. Na kyerɛ sɛ ɛyɛ E-levy no deɛ wɔkyerɛ mu sɛ yɛku wɔn anaasɛ wɔn yɛ aban kɔ soro ba fam koraa mpo a, ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔbɛtua. Na wɔ interviews no mu no ara na ɛyɛ microphone ne cameras no kɔpie owura a ɛyɛ Francis Xavier yɛ Sosu anim sɛ Papa o nsɛm wei to dwa na wakyerɛ mu sɛ, Ah, sɛ bi panyin mu nkasa saa a, anyɛ hwee koraa mpo no, sɛ nka Owura Francis So eh ayi, Sosu yi, woyɛ lɔyani, afei nso koraa mpo no woyɛ mmaranimni, anaasɛ woyɛ eh mmarahyɛbadwani, ahaa, nti nka wɔ sɛ sɛbi wonim de, wonim de paa kɔ anim, na nka nsɛm bi sei no, ɛni sɛ ɛfiri wo nkyɛn na ɛba. na akɔfiri wɔn nkyɛn aba saa no, wɔakyerɛ mu sɛ ɛnyɛ anisɔ, na afei nso koraa mpo no, nyɛ nsɛm a na anka wɔrehwɛ anim sɛ ɛbɛfiri ne nkyɛn de aba. Na ɛno na wɔakyerɛ mu sɛ ne saa nti no, sɛ yɛde yɛn asa anyɛ wo yɛ a, yɛnnya ayɔfaeɛ. Wɔretabiri nsɛm no de akɔpue mu wɔ General Legal Council foɔ akakye, na wɔato nsa de afrɛ ɔpanyin no abɛkyerɛkyerɛ mu sɛn nti koraa ɛmaa no kaa saa nsɛm no.

from her lawyer and an unprovoked attack on the judiciary. Wei yɛ agyagyefoɔ bi nsɛm a wɔaka de afa nsɛm a Owura Francis anaasɛ Lɔya Francis Xavier Sosu ka de fa wɔn ho sɛ wɔayɛ wɔn ho amanyɔfoɔ atɛmmuafoɔ. Wɔse wɔn wɔn nte saa nsɛm no ase sɛ political judges paa deɛ ɛne ɛbapɛ bɛba abɛyi n'ano wɔ General Legal Council foɔ anim. Ɔmama yɛtoa kɛseɛbɔ no so de ama mo a ɛnɛ da yi na Speaker of Parliament Right Honourable Michael Oquaye wɔn nso de nsɛm bi ato dwa anaasɛ Agban Barbin mmom wɔde nsɛm bi ato dwa wɔ mmarahyɛ badwafie na ne nsɛm a wɔde to dwa nyina ne sɛ wɔkyerɛ mu a sɛ wɔbɔ wura mmarahyɛ badwafie hɔ a sɛ yɛapɛ ɛneɛ na mmarahyɛ badwafoɔ no bi asom fadoo fada Fada o fada, ɛno na wɔkyerɛ nsɛm mu na wɔkyerɛ sɛ ɛwom wɔyɛ fada wɔ mmarahyɛbadwafie o nanso ɛno nkyerɛ sɛ momfa mfrɛ no fada o fada, fada o fada. Na ɛnnɛ da yi wɔ aberɛ a mmarahyɛbadwafoɔ ɛkɔ asetena no ɛsan so ɛsii biam yɛ a na kyerɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ dodoɔ no ara ɛfiri dɔm kumaa no hɔ na ɛba ɛno na Owura Agban Baben ɛkyerɛ mu a wɔkyerɛ sɛ saa fada o fada, fada o fada no ɛnnɛ

Oh mama ɛne a yɛkɔ tie yei ɛyɛ Speaker of Parliament Right Honourable Agban Babin ne nsɛm a wɔde ato gya ɛwɔ mmarahyɛbadwafie a wɔkyerɛ sɛ fadoo fada fadoo fada no ɛnɛ da yi mmarahyɛbadwafoɔ no wɔmmra Anwummere nnɔnsia akaseɛ no wase gu so a wotie de firi Asanteman kasafidie wɔ ha ne nso akyiri pɔn mmiɛnsa so. Na yɛtoa nsɛm no so deɛ a. Ɛnora da ɛbɛtɔɔ dwa sɛ wokɔ Abono mantamu a NPP amanyɔkuo no wɔn titenani ɛwɔ hɔ ɛyɛ Owura Kwame Bafo ɛyɛ dodoɔ no ara frɛ no sɛ ayɛ Borɔnyɛ DC. Apolisifoɔ ato nsa afrɛ no ɛwɔ wɔn headquarters sɛ ɔmmɛyi nsɛm bi ano. Ɛyɛ nsɛm bɛn? Nansa wɔkɔtenaa radio so kyerɛɛ mu sɛ aane deɛ nneɛma keka kɔ no ɔno koraa mpo no wɔhu no sɛ Mampanyin dada John Dramani Mahama wɔne Al-Qaedafoɔ ɛreka abom ɛpɛ sɛ wɔn ɛyɛ coup ɛwɔ ɔman yi mu. Na saa nsɛm yi na mpanyimfoɔ kyene wɔn sɛ daabi, wontumi mfa ano nka nsɛm wei tra saa, ɛmma yɛnhwɛ wo, ɛmma wonkɔ. Ɛno nti bra ya ya ya yɛatenaeɛ na ɛbɛyi nsɛm no ano, wo evidence a ɛwɔ ho, ɛne mpo sɛnti a ɛma woreka saa nsɛm no. Ampa, ɔde ɔseɛ yɔyɔ. Polisifoɔ de krataa aba abɔnten sɛ ɛmmɔ nnora nnwira Nnɔnnan, na ɛyɛ Abrɔnyɛ DC wɔ wɔn headquarters. Amma Nnɔnnan no mpo na wɔfaa ne buku hyɛɛ no amoatoam na ɔkɔduruu hɔ na wɔsem aba. Ɛneɛ ɔbaeɛ ɔbaa ne sɛn? Poosifoɔ bɛyɛ bɛfa abɛyɛ sei. Ɛwii aseɛ na yɛdi teni no na kyɛsɛ yɛde no atwere sɛɛlse. Na ɛno na ɛbɛtɔ odwa sɛ ɛnɛyi no poosifoɔ ɛsan de krataa aba abɔnten sɛ ɛnora no ɛyɛ ɛnɛ adeɛ kye yei wɔn de no bɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ ɛkɔɔt. Na ɛnɛ kɔɔt no kɔ asetena. Ɔkɔ asetena no ɛna wahyɛ sɛ wama ne beeli. Yɛbusaa no sɛ nsɛm a yɛde bɔ no no ntansa mmienu no wɔdi fo anaase wɔdi bem? Ɛna ɔkyerɛ mu sɛ wɔnni bem, wɔnni fo, sorry, wɔnni fo. Wɔnni fɔ wɔ saa ntansa mmienu no a ɛde bɔne no nyinaa mu nti, court no se ɛneɛ hundred thousand Ghana cedis bail wɔnya a, ɛneɛ wɔn ama no bue. Nyame yɛ adom a, March bosome a yɛbɛsi mu no, Nenefoɔ a ɛtɔ so nkono, wɔnsan bɛpue mu wɔ court. Na saa nsɛm yi a yɛmaa aberanteɛ yi bail yi, ɛna wɔde nsɛm bi too dwa, ɛyɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyiamu, ɛɛ berɛ a yɛyii no no, ɛna wɔne nsɛntwerɛfoɔ abɔ nkɔmmɔ na wɔkyerɛ mu sɛ wɔn deɛ, Wɔhu no sɛ eh, IGP Yera James Ɔpɔnboanu, eh, George Ɔp, eh, Ɔpɔnboanu. Ha, ɛyɛ adeɛ sɛ, eh, eh, ɛkyɛ sɛ, asɛ paa na wɔmpɛ n'asɛm. Na nsɛm bi ɛwɔ hɔ no, nyame yɛ adom ɛnkyɛ, ɔbɛyi apue. Nsɛm a ɛwɔ ɔno ɛne Yɛwura eh, IGP ntam no, ɛyɛ adeɛ a ɔbɛyi apue paa. Na ɔhu no sɛ amanfoɔ dada a wɔn yɛ ɛyɛ ne yɛnkyerɛ aborɔ nyɛ, yɛmusa ne nsɛm na ɛmaa nam so ɛmaa wɔto nsa frɛ no.

Deɛ ɛka yi deɛ wotumi hu sɛ ɛyɛ personal thing. Polisifoɔ kyɛ obi a wɔn bɛtumi ama obi bail but for IGP to state sɛ.
Yɛwura IGP George Akuffo Dampare deɛ me deɛ mehu no sɛ nsɛm bi wɔ me ne ne ntam. Akyire no mɛba abɛyi ato dwa ama nsɛntwerɛfoɔ ne Ghanafoɔ nyinaa anya mu nteɛ. Wei yɛ nsɛm bi a yɛwura Brɔnyɛ de too dwa no. Ɔse ɛno koraa mpo no na lɔyafoɔ atu ne fo. Sɛ animanim yɛ a, no ma no nkasa ansa, na bere pa mu ɔmoma no kwan sɛ ɔmmɛkasa a, ɛnna ɔde saa nsɛm no bɛba abɛto dwa. Wei yɛ nsɛm a ɛyɛ Regional Chairman de ma NPP amanyɔkuo no, Kwame Bafo de too dwa wɔ bere a yɛmaa no bail nnɛ. Ɔmamma yɛtoa kaseɛbɔ no so de ama mo, na yɛkae mo sɛ afei na wode w'afidie no ato ha. Aha yɛ Asanteman ɔha ne nson akyirepɔ mmiɛnsa kasafidie no so. Wokɔ Facebook nso a wobɛnya yɛn live, YouTube nso wobɛnya yɛn live wɔ hɔ nom. Bɔ mmɔden afa w'adwenkyerɛ no bra. Yɛwie pɛ, yɛbɛgye berɛ ne akenkan ne nyinaa de ama wo. Yɛtoa kaseɛbɔ no so de ama mo a, yɛde yɛn ani kyerɛ mu wɔ Soa Me abatoɔ mpasua no so. Na Ashanti Regional Vice Chairman wɔ Soa Me abatoɔ mpasua no so ne nsɛm a wɔde ato dwa kyerɛ mu a, Wɔkyerɛ sɛ kyerɛ sɛ wɔbɛsrɛ soamefoɔ sɛ kɔntɛna bi asisi kwan ho a ɛnsɛ mfata, ɛno nti no wɔbɛsrɛ wɔn sɛ wɔmɛyiyi mfiri hɔ. Ɛno nti no Mister Lukman Nuhu, wɔwɔ ahoma no so, yɛne no bɛbɔ nkɔmmɔ na wɔno ankasa akyerɛ mu sɛ kɔntɛna no ɛsi kwan mu anaasɛ ɛsi wɔn garages no baabi a ɛwɔ no, ɛhɔ pɛɛ na ɛsi anaa. Ɛno nti no Yɛwura Lukman, anwumerɛ wo, wo te yɛn nka a yɛma wo adwo.
Yɛn nua, me nuabaa. Egye di sɛ Abadwafo ɔho yɛ. nyinaa ho te sɛ. Nyame adom yɛ ho yɛ. Na mo nso ɛ? Nyankopɔn adom obiara ho yɛ. Woretie Asante Mag Anwummerɛ deɛ FM. nteɛ a yɛnya ɛrekyerɛ mu a wo kyerɛ sɛ kyerɛ sɛ soa me AMA wɔn mmɛyi containers ahodoɔ a ɛsisi hɔ nyinaa mfiri hɔ nom ɛno nti na yɛbisaa sɛ container no ɛsi kwan mu anaa sɛ ɛka ba mu deɛ mu ɛno nti na wo kyerɛ sɛ soa me municipal assembly foɔ mmɛyiyi mfiri hɔ yi. Woretie Asante Yo me Mag nua baa FM. meda ase.
Yɛfrɛ me Lukman Nuhu Mohammed Apiadu, Ghana National Association of Garages, Ashanti Regional Vice Chairman. Me nuabaa, ma memfa akwanya kɛseɛ wei so na menkyea atiefoɔ nyinaa. Na memfa akwanya kɛseɛ wei ara so na menkyea Ghana National Association of Garages foɔ nyinaa. Me nuabaa, ɛyɛ nokorɛ, wofiri Suame MVTI. na wokopue Club 600 no. Womanee yɛn filling station a ɛwɔ Total Filling Station no, ɛkwan no a ɛfa hɔnom kɔ magazine kopue Club 600. Na Dɔkta Bobie pɛn so na ohuu sɛ kwan no asɛe, ɛno nti no yɛbɛhwɛ na yɛayɛ kwan no yie. Na wɔsan maa yɛtee sɛ ɛma yɛhunu sɛ containers bi sa kwan no ho a ɛyɛ pavement no so, Na mmom da biara no wɔyi wɔn nneɛma begu kwan no mu. Enti baabi a na ɛsɛ sɛ nnipa fa no, hɔ na na wɔde containers no asisi. Enti wɔsan yi nneɛma begu kwan no mu a, sɛ worekɔ a, ɛyɛ kwan mu na wonam. Enti wodi agorɔ a, kaa bɛbɔ wo, a kaa bɔɔ nnipa bebree wɔ hɔ. Enti m'anisoadehu no, wɔhwɛ hunu sɛ, sɛ wɔtra hɔ a, ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛbɛtumi aboa yɛn, ɛfiri sɛ yɛreba abɛyɛ Suame Interchange, Suame Runabout, yɛbɛyɛ no interchange no. Ɛno nti no, wɔhwɛ hunu sɛ wɔn a wɔfiri Suame reba, Ɛrekɔ tafo no, wɔn ntumi mmɛfa Soam Runabout, nti wɔn bɛfa ɛɛ MBTI nkyɛn hɔ akɔpie akɔpie Club 600 na wɔn kɔ tafo. Eti yɛyi wɔn nyinaa firi ɛkwan no mu, ɛyɛ kwan mu na wɔn teɛ, eti yɛyi wɔn firi kwan no mu. Yɛyi wɔn firi kwan no mu no, ampa Nyame ada Roma, wɔn bɛgu kwan no so ayɛ biribiara kama ama yɛn, a seesei ɛkwan no mu da hɔ, a sɛ nnipa ɛrekɔ a, Nnipa nya pavement no so fa kɔ ma ne ho tɔ no. Ɛnnɛ ne nnansa yi ara yi na Soame MC maa wɔn ɔda sɛ wɔn nsan mfa container no mmesisi pavement no so na wɔn nyi wɔn nneɛma mu kwan no back. Yɛtee ne saa no anyɛ yɛ dɛ. Enti Ghana National Association of Garages mpanimfoɔ hyiaa meeting ma wɔn mmeaeɛ ne MC kohyiaeɛ. Yɛne no kohyiaeɛ no, ɔkaa sɛ ɔnim ho hwee sɛ biribi sɛɛ kɔ so. Nti yɛsan kɔɔ hɔ bɛka kyerɛɛ wɔn sɛ dwumadie no a wɔredie no ne anammɔn no a wɔretu, baabi a wɔde container no bɛsi no, ɛyɛ kwan mu. Nti wɔde si hɔ a, ɛnyɛ yie. Ɛno akyire, MC san bɛtiaa yɛn nan so sɛ yɛmmra. Yɛsan ne no kohyiaeɛ. Yɛne no kohyiaeɛ no, afei deɛ ɔmaa yɛtee aseɛ sɛ ɔno na aka akyerɛ wɔn sɛ wɔmfa containers no mmɛsisi hɔ. Yɛn nso yɛka kyerɛɛ no sɛ, in fact, Ɔman a ɔwɔ kwan na ɛwɔ sika, ɛnyɛ ɔman a ɔwɔ sika na ɛwɔ kwan, ɛfiri sɛ obiara bɛdi dwuma a ɔfa kwan so na ɛkɔdi ne dwuma. Na wobɛma wɔn aba abɛsisi, wɔde containers no ba abɛsisi hɔ no, ɛhefa na nnipa mfa? Na ɛhefa na nnipa mfa nkɔ? Na ɛhefa na cars fa? Nti nyɛ adeɛ sɛ ɛbɛboa yɛn, nti yɛ deɛ yɛnte aseɛ. But ɔno nso ma yɛte aseɛ sɛ wanya decide sɛ ɔbɛma wɔn de asi hɔ no deɛ, ɛkwan biara so ɔbɛma wɔn de asisi hɔ. Ɛno ho akyire, ɛho videos bebree na ɛba abɔnten a ɛyɛ nsɛm bebree a ɛmmoa mma Soa Me Magazine ntu mpɔn, ɛmmoa mma Soa Me ntu mpɔn, mmoa yɛ mma dwumadi a yɛredi no wɔ magazine no nkɔ so ma yɛn.
Na kyerɛ sɛ Owura Lukman, wo nsɛm a woreka nyinaa mate aseɛ yie a, kyerɛ sɛ MC yi na ɛmaa wɔn kwan sɛ containers no wɔnsan mfa mmɛsisi kwan mu bio. Saa pɛpɛɛpɛ, me nuabaa, a ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛbɛboa koraa, ɛmmoa koraa. Mɛtumi aviidi wɔ hɔ de asɛnde mo, ɛne ho videos wɔ hɔ, na mode ato social media ama obiara ahu sɛdeɛ ɛresi kɔ, sɛ ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ. Ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛbɛboa yɛn koraa, ɛmmoa yɛn kwan biara so, because ɛyɛ kwan pɔ, ɛkwan mu paa na wɔde containers no sisie.
Na na wosan nso rekyerɛ sɛ motu anammɔn kɔɔ MC Ihoko bisae sɛ ɛyɛ ampa. Wɔno na ama kwan, na mo, mo busaa yɛ no, ɛ, ɛdeɛn na ɛfiri mu baeɛ? Aane, deɛ ɛdii kan kɔɔɛ deɛ, ɔkaa sɛ ɔnim ho hwee, ɔno ara bɛkɔ field hɔ akɔyɛ, ɛnneɛ sɛ ɔnkɔ hɔ no ɔnkɔhwɛ, na deɛ ɛkɔ no ɛmmoa. Ɛno akyire no, deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa a yɛkɔɔ hɔ ansa na ɔreka akyerɛɛ sɛ aane, wɔno ara na ama wɔn kwan sɛ wɔn mfa nsisi.
Owura Lukman, yɛbɛda ase pa na ɛ nsɛm a woka yi, mesoa me kwan no, ɛso ara na menam. Baabi a container no sisie no deɛ, ɛnyɛ adeɛ a ɛsɔ ani firi sɛ traffic ahodoɔ a ɛkye wɔ soa me kwan no so nyinaa, ɛyɛ a na containers a amanfoɔ reyi nneɛma firi mu no, ɛka ho. Ɛka ho pa Because sɛ ara. store no koraa wɔ hɔ a, wɔyi nneɛma no firi store no mu de bɛgu kwan mu. Adeɛ no nso, hɔ yɛ pavement so a ɛsɛ sɛ nnipa na ɛfa hɔ. Enti woma no di container no akosi hɔ no, ɛkɔ soro ba fam, wɔde nneɛma bɛgu kwan mu a ɛmmoae koraa.
Mekae, mekae, mekae mmerɛ bi a Zimbabwe eh, agric minister ɛbaa garages ɛne regional minister yɛkɔɔ hɔ yɛn nyinaa yɛhu nneɛma a ɛsii hɔ wɔn mma kwan koraa ne yɛmfa yɛ kaa koraa ɛnkɔ no yɛnya kwan yɛsii fam ɛneɛ nam ɔhwɛ nyina no ɛmoa ɛmoa ɛma ɔman no anisoade hunu ɛma mu ɛmoa ɛnkɔ yie ɛnkɔ yie owura lukman anwummerɛ yɛbɛda ase sɛ yɛbɔ wo punu mu gye yɛn so yoo me nua baa mesi me da mo ase ne atiefoɔ nyinaa yoo
ɔmama ɛne a yɛkɔtie yei ɔyɛ ashanti regional vice chairman ɛde ma asoame garages owura lukman Nsɛm a wɔde ato gya no, ebi na yɛkɔe a yekotie firi wɔn ankasa no anom.
Yɛtoa nsɛm no so deɛ a, October bosome mu na ɛbɛtɔ dwa. Ɛsɛ ɛneɛ sim cards a yɛyi suo no, obiara nsa nyɛ re registration. Yɛ linke no to yɛ Ghana card. Na ɛno ho nsɛm yɛ bebree. Ɔmanfoɔ bi koraa kyerɛ mu sɛ, wei koraa adwuma bɛn na ɛyɛ sɛ adeɛ abɛma yɛ yi? Ɛnyɛ adeɛ sɛ yɛbɛyɛ. Ɛneɛ yɛnyɛ, yɛbɛyɛ, yɛnyɛ, yɛbɛyɛ. Yɛte hɔnom ara na October no soeɛ. Na amanfoɔ ahyɛ aseɛ abu fa so, na deɛ kyɛ sɛ ɛma me bɛyɛ me sɛ mebɛrɛ gye, wobɛkɔ ɛyɛ office ahodoɔ no, ɛyɛ telcos no offices no, na kyɛ sɛ ahomakye nnɔɔ mmienu, obi akɔda hɔ, wɔretwɛn sɛ adeɛ bɛkyene ayɛ ne deɛ first ama no asɔre akɔ n'adwuma so. Nyame yɛ adom a March bosome a yɛrebɛsi mu no na yɛde ne nyinaa ɛbɛba n'awieɛ. Na nnɛ yi, Eastern Regional Branch de ma Persons with Disabilities, wɔn de nsɛm bi ato dwa akyerɛ mu sɛ saa dwumadie no a ɛrekɔ so no, Kyerɛ sɛ nneɛma nkɔ yie mfa mma wɔn. Wɔn regional chairman no wɔ ɛyɛ Eastern Region hɔ yɛ Owura Samuel Sapon Boateng. Ɔno na adi dɔm no anim de nsɛm no ato dwa akyerɛ mu sɛ wɔmmɔ nnwo so koraa ɛsiane sɛ adeɛ kye adeɛ sa nyinaa no sɛdeɛ ne manfoɔ no de nsɛm bɛto no anim ara ni. Wɔrekɔ no wɔntumi mforo abrɔnsan, wɔrekɔ no yɛredwoodwo wɔn, ne nyinaa yɛ bafua sɛ wɔbɛkɔ akɔgyina ntenten sɛ bi wɔn nso adi dɛm. Ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛboa wɔn wɔ kwan biara so, ne saa nti na wɔde reto mpanyinfoɔ anim sɛ wɔnhwɛ na wɔne telecommunication networks no nkasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi akɔ afie afie mu akɔyɛ saa dwumadie no ama Serbia nuanom a wɔadi dɛm no. New Dwaben North ne South na na wɔyɛ ama yɛn. Na wɔahyɛ yɛn bɔ sɛ wɔbɛkɔ district na aka no nyinaa. Eastern region yɛ 33 district. Wɔastate two district na na wɔde astate New Dwaben North and South na wɔastate nti wɔhwɛ sɛ Ɛbɛkɔ baabiara na ɛnɛ no deɛ yɛn yɛn yɛhyia mu ara no na wɔsɛ yɛba na ɛsɛ yɛ nipa thousand eight ɛna wɔsɛ yɛba na mmom ɛmu no eight hundred dɔm afɔɔ so a wɔn ankasa tumi register deɛ aka no yɛ so far yɛwɔ nipa bɛyɛ thousand wɔ ha a wɔn nyinaa yɛhwɛ kwan so wɔn bɛba ama obiara bɛ register kamakama akɔte a yɛde wɔn sɛ yɛhu sɛ adeɛ biara no wɔn yɛ yɛn nkurɔfoɔ no firi mu wɔn mfa obuo ne ne die ma yɛ sɛ yɛn nso yɛka ho nso hwɛ a yɛn yɛ kingdom no a yɛwɔ no yɛni ahoɔden yɛwɔ kingdom mmienu a yɛka nipa sɛ nipa mmara a yɛn nyinaa yɛbɛkɔ bi Ɛna sɛ yɛka sɛ person with disability mmra nso a, yɛn nso yɛbɛsan akɔ bi. Na yɛ kuo no a ɛyɛ person with disability, nnipa a yɛadi dɛm no, yɛntumi nte asɛm, yɛntumi nkasa, yɛntumi nnante, yɛntumi nsɔ adeɛ mu. Saa nneɛma no yɛ nneɛma a ɛha yɛn. Enti sɛ ɛba sɛ yɛ register sɛm no, yɛhunu sɛ yɛkɔ koraa a, yɛntumi nni queue no mu, line no, yɛntumi nni mu. Ɛna yɛweawea fam, boa ne yɛn nsa ho ayɛ fi ne ade. Ɛbaa kɔ ahohoro bɛba no, yɛse yɛsan atwa picture a, ayɛ sɛ wo saa hohoro wo nsa. Yɛhunu sɛ yɛn asetena no ayɛ den. Enti yɛsrɛ aban sɛ, sɛ biribi. Samuel Sarpong Boateng Wɔn ne Chairman de ma Association of Physically Challenged wɔn nkorabata a ɛwɔ yɛ Apuei Mantam mu, na anso hɔ. Ɔba a wɔda wɔn maa no ano yɛ Owura, eh, Awuraa Eunice Owusu Anderson. Wɔn nso de ebi too so kyerɛɛ mu sɛ deɛ ne panyin no reka no, ɛyɛ nokorɛ pa ara, na haw ne amanneɛ ne ateetee deɛ, wɔn refa bi mu wɔ saa asem re-registration yi mu. Ɛno akyi na Owura Daniel Agyekum Wɔno ne Ghana Federation of Disability Organisations ne nkrabata a ɛwɔ Eastern Region, wɔn chairman, de nsɛm wei too dwa kyerɛɛ mu sɛ wei mmom ɔdi ɔbɛdi kan de nsɛm bi ato dwa akɔ ama mpanyinfoɔ a wɔn wɔ nkran sɛ saa dwumadie no a ɛkɔ so no wɔn mfa wɔn ani nni akyire sane sɛ nsɛm bi reteetee wɔn, ɛreha wɔn paa. Me din de Daniel Agyekum. Me na meda Eastern Region no Ghana Federation of Disability Organisations ano. Akwanya a yɛanya no ɛnnɛ yi yɛ akwanya kɛseɛ a aboa yɛn bebree because tam a yɛstate sim registration no, ɛda bia na metaa ho dwen sɛ ɛti ɛbɛsi dɛn na yɛn nkurɔfoɔ yi wɔbɛtumi akɔdi line because wotwam baabi a yɛyɛ no a te sɛ nnipa a atwa ahyia wɔ hɔ no, akonya biara na wɔbɛtumi aboa ma yɛn sɛ yɛn nkurɔfoɔ bɛtumi ayɛ. Nanso sɛ sɛ Nyame aboa ma yɛnya akonya sɛ na mpanimfoɔ atu ho anammɔn wei, te sɛ saa anammɔn wei ayɛ no, ɛyɛ yɛn mpanimfoɔ a wɔwɔ Nkran kɔntatee yɛn regional no, ɛna regional no MTN mpanimfoɔ ne Vodafone ne Tigo mpanimfoɔ nso kɔntatee yɛn a, Ɛyɛ nhyehyɛe a nnɛ dua yi wɔatumi de aba ayɛ saa dwumadi yi de ama yɛn. Enti yɛda yɛn mpanyimfo a wɔwɔ Nkran nyinaa ase. Minim sɛ saa ɛnnɛ de a wɔayɛ ama yɛn ɛnso hɔ ara. Yɛn nuanom bebree nso a wɔwɔ Ada District no nso no, wɔn nso wobisae sɛ, 'Na bɛyɛ dɛn na mo nso deɛ no yɛayɛ ama mo? Enti mesrɛ mpanyimfoɔ sɛ wɔmfa saa akwannya wei so na wɔn nso wɔmfa nto Nkran so mma yɛde ato hɔ no na ebesi no na wɔn nso wɔn nyinaa atumi aregister wɔn sɛ. Maame Eunice Owusu-Anderson, Mene Eastern Regional Women's Wing Leader. Mmaa no nyinaa no Eastern region na mehwɛ wɔn. Ghana Society for the Physically Handicapped eh, registration no ehu bebree wɔ wɔn nkɔ sukuu nti linking to the Ghana card na ɛyɛ very difficult nti ɛmɛ adwuma no wɔ hɔ no yɛ ɛden anka sɛ wɔn akɔ sukuu ɛwɔ ne ho nimdeɛ a nka sɛ wɔn ayɛ wɔ fie ama wɔn anya wɔn registered numbers ansa na wɔn aba but ɛnte saa bebree naa nkɔ sukuu da. Nti na ɛsɛ wɔn link wɔ ha ansa na wɔn ayɛ registration. Nti ama dwumadi na ayɛ den. Nsusu sɛ anka yɛ efiefie mu, wɔn wurawura fiefie mu especially yɛn a yɛ yɛnya ahoɔden na wɔn yɛ ma yɛn a, anka ɛbɛboa yɛn.
Ɛnne a yɛtee yei deɛ ɛdi kan no yɛ Owura Daniel Agyekum, wɔn ne titenani de ma Ghana Federation of Disability Organisations ne nkorabata a ɛwɔ Apueeɛ Mantam mu. Na deɛ ɛtɔ so mmienu a ɛyɛ ɔbaa ne no, Ɛyɛ Awuraa Eunice Owusu-Anderson wɔ no ne Eastern Regional Women's Wing de ma People with Disabilities. Ɔma ma yɛtoa kaseɛbɔ no so de ama mo. Na Ɔgyefoɔ bosome no ne da na ɛtɔ so dunan no, na ɛyɛ adafoɔ da. Na adɔfoɔ da a yɛdi yɛ no neɛ nkɔkɔɔ nkɔkɔɔ yi, ɛsum wɔ kuro mu paa. Ɛnam so ama traffic nso akyi wɔ kuro mu deɛ, na ɛnyɛ asɛm ketewa. Na kyerɛ sɛ accident nso a ɛsii wɔ mu deɛ, na kyerɛ sɛ ɛho nsɛm no, ɛyɛ buburugya. Na yɛkɔpie mu Ɛwɔ Tanno North mansini no mu a ɛno wɔ Ahafo Region. Nsɛm bi a esisii hɔnom na kyerɛ sɛ accident a esisii hɔnom no na ɛnyɛ asɛm ketewa. Motor rider bi a na ɔno firi Yamfo Susuan so rɛ kwan no so a na kyerɛ sɛ ɔno nso ne ne dɔfo wɔn rekɔ akɔdi Valentine yi bi. Edin a yɛde frɛ no yɛ Christian Tweneboa Kodua. Na kyerɛ sɛ nananom, wɔatoa nananom wɔ nseɛdo. Ne nyinaa ne sɛ wɔne ne kankyema na wɔn te motor su a. Wɔn ani kyerɛ Yanfo Susan so kwan no so, na kyerɛ sɛ Fofia Ntoata a tipper truck bi a wɔkyerɛ sɛ ne ne registration number yɛ JN-8109-Y, na kyerɛ sɛ kaa no yɛ ade a light nnim, ɛno nti no wɔanhunu na wɔde kɔkɔbɔɔ motor rider yi a ɛnam soɔ maa Christian Twoneboa kɔduaa deɛ watoa nananom wɔ Nseɛdo yɛ a yɛkyerɛ sɛ wɔ ɔbaa na wɔka ne ho nso so no wɔda ayaresabea a wɔn nso regye ayarehwɛ. Na ɛwɔ saa nsɛm yi no mu no yɛbɛkɔ ahoma no so. Na yɛne youth leader a ɔwɔ yɛne youth leader ɔwɔ Yamfo Susan so ɛyɛ Owura Asante Owura Asante yɛne no kɔ akɔtwetwe nkɔmmɔ na wɔde nsɛm no nyinaa to yɛn anim sɛdeɛ ɛyɛɛ yɛ a ɛsi faeɛ ma accident no siiɛ. Ɔno nso so abɔ mu nkyerɛmu ama me ne m'atiefoɔ anya mu nkyerɛmu. Ɔmama yɛgu so a ɛretwentwɛn yɛn ahoma na sɛ yɛn nsa bɛka Asante na yɛne no atwetwe nkɔmmɔ sɛdeɛ ɛyɛɛ yɛ a accident no si siiɛ ɛnam so Ɛma kyerɛ sɛ owura Christian na ɛnnɛ yi watoa nananom wɔ nseɛ do no, ɔbaa no deɛ Nyankoropɔn ayɛ adom a ne ho baabi na ɛkaeɛ a ɔno nso ɛda ayaresabea a wɔregye ayarehwɛ. Ɛno nti no yɛhyɛ mo bɔ sɛ so ɔba nhoma no so a yɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ ama mo nso moatumi anya mo ho nteaseɛ. Na yɛnyɛ Nya no no deɛ ɛhɔ yɛ Ahafo Mantam mu, yɛbɛbɔ hyii ne apue mu wɔ Bono Mantam no mu. Na wɔ Bono Mantam no mu no yɛrekɔ deɛ a na yɛkɔpue mu wɔ Sampa. Headmistress a ɔno da sukuu a no yɛ Sampa Islamic KG and Primary School ɛno ɛwɔ Jamai North mansin mu wɔ Bono mantam mu yɛ Madam Esther Wiredu Sasa. Wɔde adesrɛdeɛ ato aban anim sɛ ɛnso aban so anaasɛ ɛmfa Jamai North mansin no krakye panyin so na ɛnto Ghana manpanyin ne ne dɔm sɛ, Ɛnnɛ yi, sukuu feeding program a ɛkɔ so wɔ sukuus ahodoɔ mu no, wɔn sukuu no deɛ yɛtwa agya o, na so obu sasa da wɔn nka Ghana ho anaa? Wei yɛ asɛmbisa a maame no rebisa. Ɛno na wakyerɛ mu sɛ ɛnam saa sukuu vi eh, sukuu feeding no a ebi ani wɔ wɔn sukuu mu no nti no, sɛ yɛbɔ break time pɛ, wobɛhu sɛ nkora yi ate asi kuro no mmɔnten so, worekɔ he ɔse mekɔpɛ aduane, Mekɔpɛ deɛ mɛdie. Wɔbi koraa kɔ fie a wɔmma biom. Wɔse aka ho bi ama adekyerɛ ne adesua ho nsɛm nkɔ yie koraa. Ɛno nti wɔresrɛ mpanyinfoɔ sɛ, sɛ wɔn de sukuu fiidi no bi ba sukuu mu hɔnom a, ɛbɛtumi aboa wɔn ama saa nneɛma no su ne ban a nkwadaa yi daa no adi no ɛbɛtumi atwa. Ɛnyɛ aban nko. Wɔsrɛ ankorankoro a wɔn nsa aso wɔn akyi adwareɛ nnwumakuo a ɛhyɛ aban ase sɛ wɔn nso so mmɛso wɔn asen. Na wɔreso wɔn asen. Wɔ kwan bi so deɛ a, na wɔmfa nkonnwa ne table so mfa mmɛdom wɔn sɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛnya baabi atena na wɔbɛnya table nso so de wɔn nwoma ato soɔ atwerɛ mu. Mmamu a yɛpɛ for for the school sisi a yɛ sɛ yɛsrɛ eh, DC ne ne mpanyinfoɔ sɛ sɛ ɛbɛyɛ yie a wɔn mfa yɛ school no nka school feeding program no ho na menim sɛ ɛno nso ɛbɛboa adusua ɛbɛboa ama school no so enrollment no akɔ anim ɛna second one ne yɛ nkonya. Yɛn nkonyasɛm deɛ ɛwɔ fam paa, sɛ ɛba primary no a nkonyasɛm no wɔ fam nti yɛnya ankorɛkorɛ a wɔn bɛboa ayɛ pɛ adɔnɛte nkonya ama sukuu no a nka yɛn ani bɛgye paa.
Onipa a yɛtee ne kasa yi yɛ headmistress de ma Sampa Islamic KG and Primary School ɛno ɛwɔ Gyamai North Mansin mu wɔ Bono Region anaasɛ Bono Mantam mu. Maame Elizab eh, Esther Aweredu Sasa na ɔde saa adesrɛdeɛ wei ato ɛyɛ aban ne ne mpanimfoɔ anim. Ɔmama yɛtoa anwummere nonsia kaseɛbɔ no so de ama mo a onipa yɛ dɛ ɔsom tayie wɔ no na afe mpenu ne edu nsia wɔ abere a yɛto abadeɛ yi ma mpanyini wɔ ɔman Ghana ha sɛ yie no. Wɔno nso yɛ nipa baako a ɔbɛgyina kɔntɔkorɛ sɛ yɛnto ne so aba na wɔnkɔ nkɔdi ma mpanyini. Na ɛnɛ da yi ne nsɛm a wɔde ato dwa ɛfa Oliver bɛka nsɛm a kyerɛ sɛ ɛbɛtɔ dwa sɛ wɔde nsɛm bi ato dwa ɛno no nsɔ ani ɛnam so ma adi kuw na ɛbɛba ɔman yi mu no apolisifoɔ abɛsɔ ne pɛn akyi na ɛwɔ saa nsɛm yi mu no na onipa yɛ dɛ ɔsom tayie ne nsɛm a wɔde ato dwa ɛkyerɛ mu a wɔkyerɛ sɛ nkorɔfoɔ no mu bi nenam ɔman Ghana yi mu a wɔn mmom na nka ɛwɔ sɛ yɛkye wɔn kɔto afiase ebi ne Osei Kyei Mensah Bonsu onimuonyamfoɔ ɛna afei nso Road Minister Amoako Atta Wɔkyerɛ sɛ saa nkorɔfoɔ no na ɛwɔ se yɛkye wɔn kɔto afiase firi sɛ wɔn nsɛm bi a wɔne ɔman Ghana ɛredie no ɛnyɛ dɛ. Wɔkyerɛ sɛ road minister nsɛm a ɔbɛkaeɛ ɛrekyerɛ mu a kyerɛ sɛ tow a ɛsisi kwan mu no wɔrebɛkyɛngyi no de akɔ akɔdane dwonsɔbeaeɛ anaasɛ baabi a yɛbɛgya yɛn nan. Afei nso Osei Kyei Mensah Bonsu onimuonyamfoɔ, wɔn nso nsɛm bi a ɔde ɛbɛtoo dwa anaasɛ keeki bi a ɛbaa mmɔntene soɔ, Wɔ aberɛ a wɔredi n'awoda yɛ E-Levy cake a wɔde ba abɔnten nso bɛtwaeɛ. Wɔkyerɛ sɛ E-Levy ɛyɛ adeɛ a ɔmanfoɔ nnye ntom mu. Ɛno nti no sɛ wokɔyɛ ho cake de ba paa deɛ na na ɛkyerɛ sɛ wode reyi ɔmanfoɔ ahi. Ɛno nti no saa nkorɔfoɔ wei wɔn na ɛde kuu ɛreba ɔman yi mu. Ɛno nti no saa nkorɔfoɔ yi na anka ɛwɔ sɛ yɛkye wɔn de wɔn kɔto afiase na mmom ɛnyɛ Oliver bɛka. Na mpanyimfoɔ se car kum yɛgye no kwaku anom. Ɛno nti no yɛkɔ na kyerɛ sɛ 2016 independent presidential candidate onipa yɛ dɛ som tei no Yɛne no akɔtwetwe nkɔmmɔ. Deɛ nti a wɔkyerɛ sɛ ɔsɛe Kyei Mensah Bonsu ɛna afei Onimuonyamfoɔ Akwasi Amoako ataa nea nti wɔmfa nkɔ afiase no, wɔno ankasa aka ama yɛate. Ɔɔ mama yɛgu so ara ɛretwe nhoma no ara sɛ nka yɛn nsa bɛka no, nanso ɛmisɛ biribi nti nhoma no ara ɛntotɔ mu yie. Ɛno nti no yɛhyɛ mo bɔ sɛ sɛ wɔba nhoma no so a, yɛne mo bɛtwetwe nkɔmmɔ na wɔakyerɛ deɛ nti a wɔkyerɛ sɛ Onimuonyamfoɔ ɔsɛe Kyei Mensah Bonsu wɔno na ɛyɛ mmarahyɛbadwani de ma ɔmanfoɔ a wɔsoa me abatoɔ mpasua no soɔ, ɛna afei Onimuonyamfoɔ Amoako Atta, ɔno na ɛyɛ Road Minister, wɔkyerɛ sɛ yɛmfa saa nkorɔfoɔ no mmom na ɛnkɔto afiase na mmom ɛnyɛ Oliver Bɛka mmom na anka yɛnkye no, ɛno nti no sɛ ɔba nhoma no so a yɛhyɛ mo bɔ sɛ yɛne mo bɛtwetwe nkɔmmɔ de afa ho. Yɛtoa nsɛm no so deɛ a na wote yɛn nka a ɛyɛ Asanteman kasafidie wɔ ha ne nso Akyirepɔ mmiɛnsa kasafidie so. Yɛsom mo de firi Asante Mantam kuropɔn Kumase, borɔno a yɛfrɛ no sɛ Bɔmpata. Yɛwɔ abrɔsan tenten no a yɛatwerɛ ne mu Nyarko Plaza no mu. Yɛatoa nsɛm no so de ama mo, na nnɛ yi yɛn Wura Vice President Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia wama yɛanya ne nteɛ sɛ ɔman yi mu deɛ nneɛma ɛkeka kwan deɛ oh biribiara ɛbɛyɛ digitalization ho nsɛnsɛm electronic nko ara na yɛrekɔ noɔ sɛyi ara ne ɛnam mu na ɛno na nnɛ yɛaka ho bi ama National Service Scheme wɔn ɛde nsɛm bi ato dwa akyerɛ mu sɛ Sɛdeɛ nneɛma rekɔ no, wɔn nso so wɔn ate asi mu bi. Ɛsiane sɛ yɛse ɛnnɛ wiase resesa a, na wɔasesa mu bi. Na sɛ sɛbi wokɔ baabi na sɛ mmoa nyinaa, ɔ, ɔ, nnipa nyinaa dane mmoa na wɔanane a, wɔbɛdane de abɛwe wo. Na ɛno aka ho bi ama nnɛ yi. Ɔpanyin a ɔda ɛyɛ National Service Secretariat no ano, ɛɛ, Director, Owura Osei Asibe, ɛnka ne ɛyɛ Km, ɛɛ, Kme, wɔde nsɛm bi ato dwa akyerɛ mu sɛ, Hwɛ deɛ nneɛma keka kɔ no no, sɛ kyerɛ sɛ digisa, digitalisation no ara, ɛna wɔn nso bɛkɔ bie. Aa, yɛsiane sɛ wɔn ankɔ bie a, ɛmmoa koraa. Ɛno nti, wɔn ne ekuo bi a yɛfrɛ wɔn sɛ Techlock, wɔn aka abom ɛrebɛyɛ dwumadie soronko de ama adesuafoɔ yi, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso bɛhunu, ɛbɛnya nimdeɛ ɛwɔ ICT suadeɛ no mu, na afei nso koraa mpo no, wɔn a create various sites de ama wɔn, sɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi ayɛ wɔn applications de afa hɔ. Yɛntie Owura Osei Asibe Antwi.

Wei yɛ Owura Osei Asibe Antwi, ɔno ne Executive Director de ma National Service Scheme, na wɔde saa nsɛm wei too dwa wɔ berɛ a wɔyɛɛ stakeholder conference bi. Ɔhema na anwummerɛ wo didiɛ.
Dɛn nti na wobisa yi?
Ɔmama yɛtoa anwummerɛ nonsia kɛseɛbɔ no so de ama mo a. Akyem Odah Divisional Police Commander wɔno ɛwɔ Mfinfii Mantam no ɛmu ASP Edmond Agyekum ne nsɛm a ɔde abɛto dwa ɛkyerɛ mu a wɔkyerɛ sɛ Valantine a yɛdiiɛ no ɔmanfoɔ ɛnonom nsa bi ɛde kɔtenatena stia anim a ɛnam so ama asidɛnte pii na ɛna ɛsiiɛ ɛwɔ ɔman Ghana yɛgye ani deɛ nanso ɛbinom ɛfaa mu ɛtoa nananom ɛwɔ nseɛ do ɛno ɛna wɔde nsɛm ɛto dwa ɛna wɔkyerɛ sɛ adrabafoɔ a ɛtwi hyɛn yɛma yɛn ani nna hɔ Yɛ me ani na ɔpa ɛfiri sɛ anigyeɛ deɛ wɔ hɔ, na mmom woma anigyeɛ no hyɛ wo so ma ɛnam so ma wokɔto nnipa bi gu a na kyerɛ sɛ ɛyɛ nsɛm a ansɔ ani. Ɛnneɛ n'ano ada deɛ ɛsii wɔ Anwonaga junction. Ɔdrɔbani a wɔno ɛkyerɛ sɛ obi abɔ ne cheat ɛno nti no wɔbɛku saa drɔbani no ɛnam so ma wɔkɔkum obi a wɔnam ne baabi. Ɛno na ASP Edmond Agyekum ɛkyerɛ sɛ saa nneɛma no nyinaa yɛmma ɛtuo ntwa. Obi ɛretwi kaa na kyerɛ sɛ wɔyɛ mistake bi a ɛwɔ sɛ wo na wotwi ne kaa no de ma no. Ɛno nti no, wɔkyerɛ sɛ ma yɛnnom nsa mfa nkɔ nkɔtena steer anim. Afei nso, yɛ yɛredraive a, kyerɛ sɛ yɛnyɛ careful deɛ Akwasi Broni bɛka no. Yɛnyɛ ahwɛ yie paa sɛ ɛbɛnam soɔ a ɛmfa ogyene bi mmrɛ ama Ghana. Se a wɔsi kyerɛkyerɛ nsɛm no mu de fa yɛ no, yɛnkɔ na yɛnkɔtie bi. Ɛyɛ ampa sɛ ɛnnɛ yɛ dapɔn soronko wɔ wiase afanan nyinaa a Ghana ha deɛ, yɛaka ahwene no sɛ Chocolate Day. Mewɔ gyidie sɛ mmeranteɛ ne mmabaawa Wɔbɛdi saa ɛda no. Na kakra a yɛsrɛ wo sɛ ɛduru berɛ sei a na sɛbe nneɛma a ɛmfata na ɛnsɛ in terms of ɔbra a ɛmfata, akwanhyia ahodoɔ nti yɛbɛsrɛ obi biara saa berɛ ne dɔn wotie Peace FM sɛ yɛbɛsrɛ mo sɛ ɛda no obi nka sɛ mo nsɛrebɛti na mɛsrɛ mo sɛ mo sɛrebɛti a mo nsɛrebɛti ne moderation. Moderation ne sɛn? Nti yɛbɛsrɛ wo sɛ wo ne wo use wo use number plate a Ɛyɛ DP na DV a, hwɛ na woamfa nnipa ammoro mmiɛnsa. Bio nso, hwɛ sɛ sɛbe wonkɔfa biribi nkɔka w'ano. Sɛbe woduru baabi a apolisifoɔ no sɛ banbɔfoɔ gyina a, wo ne wɔn akɔnya nkyewa anaasɛ akyinnyegyeɛ mu. Nti yɛbɛsrɛ, kɔduru fie wie ansa na wobɛnom nsa a woanom. Wobɛnom nsa nso a, sɛbe nkɔtena ɛhyɛn mu na nkɔfa oyenne bi nkɔba because nnipa nkwa ho hia. Nnipa nni hɔ a Ghana ntu mpɔn nti yɛsrɛ sɛ nnadua yi, Yɛma no nyɛ incident free in terms of accident.
Ɛnne a yɛkɔtieeɛ yi yɛ Akyem Oda Divisional Police Commander ASP Edmond Agyekum, wɔno wɔ Biri Central Municipal Assembly, ne nsɛm a ɔde ato gya kyerɛ sɛ yɛma ɛnyɛ incident free, accident no adɔɔso adɔɔso, ɛno nti no ɔman Ghana yɛbɛsrɛ adrɔbafoɔ akyi hyɛn sɛ ɛnnom nsa mfa nkɔtena Stia anim. Afei nso, yɛn a yɛfa ma ɛboro soɔ no, na kyerɛ sɛ Metia aba abɛhyɛ wo nkyɛn, baabi a wɔteɛ no, wafa obi de no atena hɔ. Ne nyinaa, wɔkyerɛ sɛ ɛtia mmara, ɛno nti no, yɛnhwɛ sɛ yɛbɛto saa nneɛma yi nyinaa aguo.
Nkwanhyia bi asi wɔ Kwame Danso Atebubu Kwantempɔn no so aka ho bi ama nnipa num apirapira mu ɔden paa, na ɛyɛ dumgya adwumakuo no mu adwumayɛfoɔ na saa nkwanhyia ne ɛsɛn yi akɔto wɔn. Amanebɔ no kyerɛ mu sɛ na wɔanya kɔɔ sɛ wɔn mmra atemmu bu esiane sɛ egya atɔ baabi. Na ɛno na wɔnam kwan a so wɔkɔ no a motor rider bi bɛkrɔso wɔn a antumi ansustaini wɔn a wɔn kaa no bubu faa so saa ara ne ɛkɔdeda ɛkɔda ayeya. Ɛno na aka ho bi akyerɛ mu sɛ nnipa nnum a na saa bere a wɔte kaa no mu deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Wɔapirapira mu ɔden abɛtɔ dwa koraa sɛ mmienu deɛ wɔn dompe mu abubu. Nanso Nyame nti wɔn te ase. Baako nso no, sɛ bi, n'adwene ho aka paa a ɛnyɛ asɛm ketewa. Nipa a wɔde nsɛm yi to nsɛnkyerɛfoɔ anim yɛ Bono East Regional Fire Service Commander, DCFO George Anim Frimpong. Wɔtoaa nsɛm no so sɛ. Atebubu Fire Station had a distress call that a doctor had been trapped by fire at Atebubu Hospital and unfortunately their appliance is faulty.

Wei yɛ Bono East Regional Fire Service Commander, DCFO, George Anim Frimpong. Time and chances fast food ɛna nwumerɛ me kanfo ɛde ama woɔ ɛyɛ wedding ɛna woyɛ abɛdi ntoɔ ayiyɔ bi ɛna woyɛ anaa sɛ parties ahodoɔ na sɛ wobɛhia aduane nkoa deɛ a ɛneɛ time and chances fast food ɛna me kanfo ɛde ama woɔ. Bɔ mmɔden ara kɔpue mu wɔ Kronom Station. Saa nso na Atafo Fam Mouse, yɛne Scoreboard no na ɛdi animhwɛ. Makro nso, yɛwɔ Traffic Light no ase pɛɛ. Number a yɛfrɛ yɛ 0240 197 434, 0240 197 434. Bɔ mmɔden ara fa w'aduane no nyinaa kɔdan Time and Chances Fast Food. Wɔbɛdom aboa wo ama nnuane a ɛdɛ na wo nso woatumi de asom w'ahohoɔ. Muhiz Herbal Centre. Ɛno nso na anwummere merekamfo de ama woɔ. Yadeɛ bɛn na ɛha woɔ? Bɔ mmɔden afa kɔdom Muhiz Herbal Centre. Wɔn bɛdom aboa wo, na kyerɛ sɛ wɔn ahyɛ wo ama yadeɛ nyinaa aseɛ atu. Na Muhiz foɔ se yɛfono yadeɛ atena wo so akyɛ. Wo deɛ no ɛyɛ ɔɔsa, aduane tɔ yɛn mu a bue yi, antɔ yɛn mu a bue yi, bɔ mmɔden ara fa kɔdan Muhiz Herbal Centre foɔ. Anaasɛ wonya wɔn Muhiz Herbal Mixture no bi nonom a, ɛbɛboa wo ama yadeɛ nyinaa ɛto atwa. Na mantam dunsia no mu, wɔato apiti mu Bowura drug store ɛna afei pharmaceutical shop bia mu wo nsa ɛbɛka Muhiz herbal mixture yi bi na wo nso woatumi anonom. Number a yɛfrɛ ɛyɛ zero two four nine six one six nine three seven, zero two four nine six one six nine three seven. Yɛwɔ Odiom, Kumasi ha yi a Odiom ɛna yɛwɔ ɛno nti no kɔpie mu ɛwɔ Muhiz herbal center w'ayaresa nyinaa wo nsa bɛka. Wiɛ, nnwuma kuw a ɛda Romania de kaseɛ no som mo ɛnnɛ anwummerɛ nnɔnsia berɛ no mu bɛsi saa mpɛnpɛnsoɔ yi. Naseɛ nkɔma Newsroom aboafoɔ, Owura Kwarteng ne yɛn nsamufoɔ Melody bɔ n'akyi dɔm a. Facebook live no nso, Owura Edwin Okra na ɛde yɛn kɔeɛ, Edi Gold na ɛde yɛn kɔeɛ ma wonyaa bi hwɛeɛ baabi a wowɔ biara. Pɛsɛmakafoɔ anwummerɛ yi yɛ me, Akua Ofosuhemaa Boateng Mene. Nsoromma Nana